سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان خۆشەویستانی چەناڵی یوتوبی ئاسۆ عوسمان ئەمجارە لەگەڵتانم بە پێدانی سریلاک ساڵی 2021 ئینتاجی نوێ ماشاءڵیان لێبێ سێ بەچکە بلو فرۆنتدمان هەیە ئینتاجی شاری سلێمانی خۆشەویست لەگەڵمان بن شێوازی سریلاک پێدانیان بۆ ئێوە تۆمارەکەین هەتا ئێوەشتوانن چێژێکی لێ ببێنین نیشاءله ماشاءله ئەمڕۆ 26 شەش ی دوو هەزار و بیست و یەک ە حەجمی بەچکەکانمان ماشاء اللەیان لێبێ زۆر زۆر جوان گەشەیان کردووە وردە وردە وا پەڕ دەرەکەن گەر لە ڤیدۆکە وازەح بێ وردە وردە پەڕەکانیان دەرکردووە سەریان پەڕی زەردەکەی تیا دەرکەوتووە ئەڵلقەکانیان لە قاچایە ماشاء اللە زۆر زۆر جوان بۆ هیوایەی هەموو کەسێک کە ئاواتەخوازی هێنانەدی بەچکەیەکی ئاوایە لە شاری سلێمانی لە شاری هەولێری خۆشەویست لە هەر چوار پارچەی کوردستان بتوانێ ئینتاجی شتی ناوازە و دەگمەنی هەبێ سوپاستان ئەکەم بۆ سەبسکرایب کردنی چەناڵەکە و لایکردنی ڤیدۆکە و شێرکردنی تا بۆ هەموو دنیای بسەلمێنین کە سلێمانی خۆشەویست کوردستانی خۆشەویستیش هیچی کەمتر نییە لە هەموو وڵاتەکانی جیهان و ئەتوانێ بەرهەمی ئینتاجی تووتی ناوخۆی هەبێ ئەتوانێ بەرهەمی زۆر لەمە قورستر و گرانتری هەبێ کە لە پێشتریشا بینیمانە لە شاری هەولێری خۆشەویست ئینتاجی مەکاومان هەبووە ئینتاجی کۆکاتۆ هەبووە لای کاک دانای خۆشەویست ئینشاء الله بەویستی خوای گەورە ئینتاجی یەلۆنا بەڕێوێ لەلاین خۆمەوە ئینشاء الله خوای گەورە یارمەتیمان بە هەوڵەکەمان بۆ داوە و ئەوەی کە ماوەتەوە ئەمێنێتەوە سەر ئەو ڕستقەی خوای گەورە گەر قەراری دابێ بۆ ئێمە بێ و ئەم ساڵیش ڤیددیو بۆ ساڵی سێم ئینتاجی نوێی بلو فڕۆنتی دەکاتان بۆ نمایشەکەم بۆ هیوای ببێتە مای چێژبینین و کات بەسەربرنێکی ئێوەی خۆشەویست لەگەڵ مامن تۆڵی خۆشەویستان ئەبێت زۆر زۆر دڵنیا بن لەوەی کە سری لاکەکە سرنجەکە ئەکەنە لای ڕاستی تیرەکەەوە بۆ هەموو تیرێک هەروایە هەروەگەزانن لای چەپی سیەتی لای ڕاستی لای ڕاستی تیرەکە کە ئەکاتە دەستی ڕاستی خۆت ئەگەر پشتی لە خۆت بێ لای ڕاستی تیرەکە بۆری هەناسەی لە لای ڕاستێتی زۆر زۆر ئاگاداری ئەوە بن چکە کۆمەڵی خۆشەویست هەبووە کە بەچکەی تەیریان لەلا دوور بە مردار بۆتەوە بە بۆنەوەی خنکاوە بۆری سریلاک سریلاک چۆتە بۆری هەناسەیەوە وردەوردەوا پەڕەکانی دەرەکات ئەمە یەکەم بەچکەمان بسم الله ما شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

بەرۆکە بینی خۆشەویستان بەچکەی سێمیان دوو ڕۆژ لەوانی کە بچووکترە ماشاء الله لێبێ فرۆنتت ئەمەزۆن شاری سلێمانی خۆشەویست ئاسۆ عوسمان سۆفی تایبەت بە ئاسۆ عوسمان سۆفی خۆشەویستان من وەکو هاوکاریەک بۆ پێدانی خواردنەکان یان سریلاکیانێ من سپاس بۆ خوا دایک و باوکیان زۆر زۆر بە باشی گەورەیانەکەن بەڵام ڕۆژانە جارێک دوو ڕۆژ جارێک کۆمەڵی ئەم سریلاکەکە خۆم دروستم کردووە سریلاکی حازری بازار نییە خۆم دروستم کردووە لە هاڕین و وردکردنی کۆمەڵی سریلاکی زۆر تایبەتی ئەنوا لە تەیرەکان وردم کردووە و پێیانەدەم لەبەر زیاتر پڕڤیتامینتر و لەبەر زووتر گەشەکردنیان هاوکاریکردنێکی دایک و باوکیان لە بەخێوکردنیاندا ماشاءالله بسم الله

ئەوەی کە تا ئێستا تەماشای ئەم ڤیدیۆیەتان کردووە سوپاس بۆ سەبسکرایب کردنی چەناڵەکەم لە یوتیوب تا بتوانن زۆرترین ڤیدیۆ لە بواری ئینتاجی تووتی لە شاری سلێمانی خۆشەویست کە تایبەتم کردووە ئەم پەیج و ئەم چەناڵم تایبەت کردووە بە بواری باڵندە کە خۆم لە بواری چکا ئیشەکەم الحەمدوللا ئەمە ئاواتەخوازی من بووە و هیوایەتی ڕۆژانەم بۆ هیوایەتمە لە مناڵیەوە تاوەکو ئێستاشی لەسەر بێ بە ئاواتەوە بووم ڕۆژێ لە ڕۆژان ئینتاجی شتێکی تایبەت بگرم شکور بۆ خوا کە پێی گەشتین بەو هیوای هەر کەسێک خوازیارە هەر کەسێک ئارەزوومەندی شتی تایبەت و شتی ناوازەیە بتوانێت ئینتاج لە باڵندەی تایبەت و دەگمەنەکان بگرێ تاوەکو بتوانین ئەگەر بە بچووکترین خاڵێکیش بێ نقطەیەک دروستکەین و لەسەر بەرزکردنەوەی ناوی شارەکەمان ناوی وڵاتەکەمان کوردستانی خۆشەویست سوپاس بۆ تەماشاکردنی ڤیدۆکە و تا ڤیدیۆی ئایندە بەخواتان ئەسپێرم زۆر سوپاس.